Alright, Steph? Oh, er mwyn dyn.
Be gythro ti'n neud yn ishte fyna, fel rhyw ghost, ghost sy'n smoco neu nyta yn ishte fyna yn y tywyllwch? Just ishte fan hyn.

Nos ar ôl nos ti mewn fel rhyw fath o hermit, a wedyn heno, heno ti'n penderfynu mynd mas. Fe. Dim mynd ma'n special. Fe. O'n i'n ffansio wo. O, ti bod yn acto'n weird, Steph. Proper weird like ers ti fod nôl yn yr ysgol. Wel, fi'n lico mynd am walk, cael yn exercise. Mae yna obesity epidemic yn dos e, nag i ti wedi clywed. Fi ffili cysgu, so fi'n mynd am walk.
Yn y tywyllwch. Does dim ofn y tywyllwch arna i. Fyddi di'n farw yn y diwedd, fydd cnoc ar yn rwsi. Mae'n teimlo fel gytre. Fi'n siarad crap, Steph. Fi'n licio ei wirionedd e. Ei wirionedd e? Nag yw e'n esgus bod yn unrhyw beth ond beth yw e. Ti'n meddwl bod fi'n bloody idiot?
Her pa mor neis oedd e'n cael chat da ti mam fi off i'r gwely. Ydw yn edrych fel sef fi'n blydi idiot i ti.
Ydy. Oh, er mwyn dyn! Nag e ti i fi, nag wy'n ti ato ydw i. Da ti dy holl stwff?
Os ydy'r bwrdd a dy llweddi di fanna, o a dy curing, o ges i hwnna i ti pan o'n i'n Devon, o'n i'n gwybod sut ti'n cael hwnna, wy'n gwybod beth sta ti, gallai weid wrth y ti heb disgwyl, wy'n nabod ti.
Fi'n mynd i'r gwely.
So ti'n cadw diary, Steph?
Iwo? Wel, pan wedon nhw diary, wel oedd e'n sioc. A wan oedd e gyd yn confused achos oedd y boi Simon 'na ac oedd e'n athro i ti a nhw'n deud amdano ti'n 15 like a o'n i ddim yn meddwl ond wedyn meddylies i oedd e diary 'ma 'da nhw. Diary ti 'na be wedon nhw. Ie, 'na fe. Oedd byth diary 'da ti. Wel, welest ti fe, oedd e 'da fe, oedd e 'da'r head, oedd e ar ei ddesg e. Tro cynta' i fi weld e, shwt nath e ffeindio'i ffordd 'na? Nath rhywun ffeindio fe a rhoi iddo fe achos beth oedd yno fe, ti'n gwybod ni? Wel fi'n credu bod ti wedi wneud rhywbeth. Sa'n gwybod beth, ond ti wedi, gallai weld e yno ti. Ti wedi wneud rhywbeth, ond so ti'n fodlon gweud wrthai, a mae eisiau gwybod arna i chos fi ffili wneud dim i helpu ti, heblaw bod fi'n gwybod.
Helpu fi? Ie. Yeah. Ti, helpu fi. Oh, for God's sake! Ti'n cofio Davey, Mam? Beth Davey?
Ti'n cofio Davey, wrth gwrs bo' ti! Ti'n feddwl ti'n neud? Pa mor hen o'n i bryd 'ny?
Pam bo' ti'n drago'r holl stwff 'na lan nawr? O'n i'n un ar ddeg. O, had a geg. O'dd e'n anifail! Ti'n meddwl bo' fi ddim yn gwbo ni? Ife 'na be' ti'n credu? Ffindes i fe, ar ôl iddo fe'n gadel ni, weles i amdano fe, o'dd e 'da rywun? Fi'n gwbo be' ti'n neud.
Beth oedd enw'r boi 'na, yr un nath fyny Alton Towers, Richie efe rwbeth fel 'na? Fi'n gwbo be' ti'n feddwl ti'n neud. Nath e fyn' â Nina ar gyfer 'yn mhen-blwydd i. Nath e'n gadel Nina! Wi isie gwbod lle ti 'di bod!
Gwirionedd, Melissa. Faint o'n i? Yym chwe- saith, o' ti'n saith? Wyth o'n i. Ie, 'na ni. Weles i fe biti wythnos ar ôl 'ny'n cerdded lan Rhewl Fawr yn pwsio pram 'da ryw blant sai isie gwbod.
O'dd un biti bedwar ne' rwbeth yn cerdded tu ôl fy fe'n ffili dala lan. Sai'n gwrando ar hyn. Un arall biti wyth. Wi isie gwbod lle ti 'di bod. Merch fel fi.
Wyth. O'dd hi'n disgwl fel fi. Ac o'dd hi'n disgwl arno fe. Yn ei addoli fe just fel fi. Lle wyt ti wedi bod, Stephanie? Wedes i just yn cerdded! Sa'n credu ti. Fi wedi bod yn y gamlas. Stormies. Is i hyd yn oed lawr at y viaduct, mam. Na lle fi wedi bod. A wna i fynd 'na 'to, os fi moyn.